nĩgetha ũka- ũgakorwo ũkĩnotifaywo atĩ nĩ ndekĩra video ĩngĩ njerũ na ũmũthĩ tabarĩra itũ ya ũmũthĩ ĩtagwo ũrĩa njũĩ na nĩ tabarĩra njega mũno baithe nĩ gũgũthomithia kaũndũ nĩ tabarĩra ĩgũ- ĩgũkũhingũra hakiri ciaku na njĩra ĩngĩ ya mwanya mũno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nake mũgeni witũ wa mwanya wa ũmũthĩ etagwo Archbishop Henry Mbũrũ kana Mũrũ nĩwe egũkorwo agĩtũtereba thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũrĩa njũĩ tabarĩra ĩtagwo

manjĩtaga Archbishop Muru na twĩ thĩna wa kanitha gwitũ kũrĩa tũthomagĩra ĩtagwo Kenya Israel Evangelist Church of East Africa headquarters gũkũ Nairobi itũra-inĩ rĩa mairi saba na rĩu nĩ tondũ mũthenya nĩ woka ũngĩ nĩ ndakena mũno nĩ ndĩrarĩa gũkwĩhoa nĩ getha ũtwĩrorere biũ na rĩu ndũkae kwamba gwĩka ũndũ ũngĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ tabarĩra ĩrĩa twĩ nayo nĩ mwaki mwaki na nĩ tabarĩra njerũ mũno ĩrĩa ngai andeithĩtie nĩgetha ngwaragĩrie na ngũrutage maũndũ mamwe marĩa we ũtoĩ marĩa niĩ njũĩ nĩgetha ithuothe tũkorwo tũrĩ andũ ogĩ tondũ mũgĩ nĩ mũtare asanti sana thengiũ mũno bishop na ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ no twende kũmenya ũtũharĩrĩirie ah, ũhoro ũrĩkũ Ah, rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ah, ndĩmũharĩrĩirie ũhoro wa mũndũ wanakorwo ena thĩna na makĩria mũno ta mũndũ wananyũrũrio mũno mũndũ wanamenwo mũno mũndũ wanaigererwo igenyo hihi nĩ tondũ wa mathĩna na ndicoke ndĩmwĩre atĩ ona arĩa mananyũrũrio matikanamake nĩ tondũ o mũndũ nĩ arĩ na ihinda rĩake rĩa gũteithio nĩ ngai nĩ tondũ ũyũ gũtũraga kũnyũrũragia nĩ kũrĩ hĩndĩ ngai nake agacenjia mũtũrĩre waku nawe maũndũ maku moke magĩrĩte Nake ũyũ wanatũra akũnyũrũrĩtie, nake make no macenjie, na rĩa mũthia no oke o na akũhoe mũsamaha, o na agũthaithe nĩ getha ũmuohere, nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe wanamwĩka, na rĩu ningĩ akorwo onete hinya wa Ngai ũrĩ mwena-inĩ waku. Ũguo mũndũ ũrĩa wananyũrũrio, anaigua ngoro yake ũru, nake ũrĩa wananyũrũrania Atũũraga akenete, no nĩ kũrĩ hĩndĩ ũcio ũtũrĩte anyũrũrĩtio, nake agakena, nake ũnyũrũranagia, hihi nake akorwo nake nĩ hĩndĩ ararĩhio nĩ Ngai. Ah, mũndũ ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena ihinda rĩake rĩa kũnyũrũrio-rĩ, nĩ kũrĩ arĩa manyũrũranagia kana mũndũ ũmũnyũrũragia nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ kana gĩtũmi gĩkĩ kĩngĩ. Na hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio ũranyũrũrio ena ihinda iritũ-rĩ, Nĩ kũrĩ hĩndĩ nake Ngai akinyagĩra nake agacenjia mũtũrĩre wa mũndũ ũcio ũnyũrũragio. Nake mũndũ ũrĩa ũnyũrũranagia naguo mũtũrĩre wake ũgacenjia. Rĩu mũndũ ũnyũrũrĩtio agaturwo nĩ ngoro-rĩ, nĩ ahotaga gũthiĩ mbere ya Ngai na agathiĩ ena ruo rũingĩ. Na mũndũ nĩ ageragia na njĩra cia mĩthemba yothe ũndũ ũrĩa ũngĩkenia Ngai nĩgetha kĩnyũrũri kĩrĩa kĩho kĩrathiĩ na mbere gĩtuĩke gĩa gũthira. No hĩndĩ ĩrĩa Ngai atua kũrĩhĩria mũndũ, ũyũ nake ũtũrĩte amũthekereire Nake Ngai rĩngĩ nĩarũgamagia maũndũ make, akamba gũtwarithia na mbere ma mũndũ ũrĩa ũtũrĩte anyũrũrĩtio, nake ũyũ gũtũraga anyũrũranĩtie, nake agagĩcenjerio mũtũrĩre. Rĩu koguo mũnyũrũrania na mũnyũrũrio andũ acio othe nĩ a Ngai. Nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa aranyũrũrio? Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aranyũrũrio, ũnyũrũragio nĩ tondũ wa kĩũndũ kĩrĩa andũ mamenyete gĩ gĩaku. Ta rĩu kwanagĩa mũndũ agatuĩka mũndũ ũcio rĩngĩ kwao nĩ gwathĩna akeragwo inyuĩ thiĩ na mũrĩ andũ a mathĩna ta rĩu mũtumia njũĩ mũno atũraga nyũrũragio rĩ etagwo hana na hana rĩ arĩ mũtumia o ta atumia arĩa angĩ na nĩ ahikĩtio nĩ mũthuri wake wetagwo erikana rĩu nĩ tondũ ndakĩgĩaga na ciana rĩ atũnyaga atũra anyũrũragio nĩ mũiru wake penina na ũndũ ũcio nĩ watũrĩte ũturĩte mũndũ ũgwĩtwo hana mũno

nĩ tondũ wa kĩnyũrũri gĩake nakĩo nĩ gĩakoretwo gĩakinyĩrĩra tondũ nake nĩ ahutirio handũ akĩigua ngoro yake nayo nĩ yathũka Na tondũ nĩwatwĩra ũhoro wa Hana na Penina, ũrĩa anyũrũragio ka- karũgano ga Samueli na Penina. Hĩndĩ ĩrĩa Samueli aciarirwo-rĩ, karũgano ka Penina nĩtakathiĩ ka- gakĩriganĩra ũguo, tũtirĩ twakaigua rĩngĩ. Tũtiũĩ Penina aagĩire ciana cigana, tũtiũĩ ũrĩa aarĩkirie, tũtiũĩ kana Hana hĩndĩ ĩrĩa aagĩire ciana-rĩ, kana nĩ aambire gũthirĩkia Penina. Ta twĩre ũhoro ũcio tondũ tũtirĩ na ũũgĩ ũcio wa Bible mũno. Ũhoro ũcio ũngĩenda kũũmenya wega-rĩ, nĩ ngũkwĩrĩte harĩa kĩambĩrĩria. Ũkoragwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere na ũkwambĩrĩria o hau. Kwarĩ mũthuri waikaraga kuo warĩ mũthĩnjĩri Ngai. nake etagwo Eli. Nake Eli arĩ na ciana ciake igĩrĩ, ũmwe etagwo Vinehasi, ũcio ũngĩ etagwo Hofini. Na ciana icio nĩcio ciatuĩkĩte athĩnjĩri arĩa arutaga wĩra hamwe nao, arĩ kuruhani ũrĩa mũnene kana mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, nao acio angĩ makĩrĩ anake erĩ arĩa makĩrĩ athĩnjĩri kana aruti wĩra wa Ngai hamwe nake. Na rĩu he mũtumia ũcio, mũtumia wa wetagwo Hana wa Elikana, Ndaagĩaga ciana, no ũrĩa wetagwo Penina, ũcio nĩ aheagwo twana. Na nĩ nyonaga rũgano rũu nĩ rũtiambĩrĩirie oro hau tondũ ndakĩhikĩtie atumia acio marĩ erĩ hĩndĩ ĩmwe. Ahikia Hana nĩ maikarangire mũno, agĩkĩona rĩu Hana rĩ, ndarakĩgĩa mwana. Agĩkĩona rĩu wega rĩ, nĩ ethe mũtumia ũngĩ. Hihi magĩkĩaria na Hana mũtumia, mũtumia wake, agĩkĩmwĩtĩkĩria athiĩ ethe mũirĩtu ũngĩ nĩgetha amũgĩagĩre ciana. Rĩrĩa Penina aahikirio nĩ, nĩ, nĩ Elikana, okire ambĩrĩirie kũheo ciana. Agĩciara mwana wa mbere, agĩciara mwana wa kerĩ, agĩciara wa gatatũ, nginya agĩciara ciana ikũmi. Ah, haha mũndũ ũgwĩtwo Hana nĩ atũrĩte athiĩte nyũmba-inĩ ya Ngai mũno nĩgetha athiĩ akahoya Ngai akĩmũthaithaga nĩgetha akanamũhe mwana nĩgetha anine kĩnyũrũri gĩkĩ kĩa mũiri wake Penina. na hĩndĩ ĩmwe nĩ aiguire rĩu nĩ ekwenda gũtua matua agĩthiĩ mbere ya ngai koguo ũrona nawe no nginya ũgĩe na mweke waku wa gu- wa gũtuaga matua hingo ona nĩ ũhoete mũno nĩ ũrutĩrwo magongona mũno na ũkona ta ngai ta atarakũigua hana agĩthiĩ mbere ya ngai eh, thĩinĩ wa hekaru ĩyo yetagwo a- yakoragwo kũu kũndũ gwĩtagwo eh, kũu eli akoragwo agĩturia ndu akĩrĩra maithori maingĩ mũno nake eri mũthuri nake eri agĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ we ũgũtũra ũnyuaga njohi nake akĩmwĩra ti njohi nyuĩte ona ndiĩkaga maũndũ ma waganu nĩ ngoro yakwa ĩna ruo na ndoka kwĩitũrũra mbere ya ngai nĩ tondũ wa kũnyũrũrio nĩ mũiri wakwa penina tondũ ndigĩaga mwana nake eri hingũra aiguire ciugo icio amenya atĩ mũirĩtu ũcio ti kũrĩ warĩtwo akĩmwĩra o ũguo ũhoete ngai arokũhingĩria guo makinya mũciĩ rĩ mm, elikana aikana na mũtumia wake hau hau rĩ hana akĩohanda ohanda aikara mĩeri kenda agĩkĩheo mwana wetagwo samueli o ũrĩa marĩkanire na ngai atĩ ũngĩkahe mwana ũhe mwana wa kahĩĩ nĩnga a- a- arĩkia kuonga nĩngamũcokia thĩinĩ wa nyũmba ya ngai nĩgetha aikarage kuo matukũ make mothe rĩu magĩgĩikara mĩeri kenda wona mĩeri kenda rĩrĩa yathirire akĩheo mwana ũcio wetagwo samueli akĩmwongithia nginya agĩti- nginya agĩtiga kuonga Atiga kuonga, akĩririkana ũrĩa erĩte Ngai. Rĩu agĩkĩoya Samueli na agĩkua mm, eh, ndegwa ng'ombe iria nene mũno ciĩtagwo ndegwa ithatũ agĩcoka agĩkua mũtu na agĩkua ndibei na no gũkĩona atĩrĩ ndangĩagĩthire oro ũguo no nginya agĩkorwo nĩ akĩbangĩte nginya eh, cekeri eh, cia betha gĩcunjĩ gĩa gũthiĩ gũcokia ngatho agĩthiĩ o kũrĩa Shilo kũrĩa Eli mũthĩnjĩri Ngai akoragwo, akĩmwĩra rĩu niĩ nĩ niĩ ũrĩa warĩ haha, ũrĩa ugaga nĩ nĩ nyuĩte njohi, na niĩ ngĩkwĩra ti njohi nyuĩte, nĩ Ngai ndĩrenda ndĩramũhoya nĩgetha ahingũre nda nĩgetha ngĩe mwana. Rĩu hingo ĩrĩa Hana amu- agweteire Eli ũguo, Eli akĩririkana aririkana oh nĩwe ĩĩ na rĩu ũkĩenda atĩa akĩmwĩra ndoka kũrehe mwana ũrĩa eh, ndahoire ngai nayo ũkĩnjĩra ngai aronjigua na arohe akĩmwĩra rĩu mwana nĩwe wetagwo akĩmwĩra mwana mwana nĩwe wetagwo samueli na rĩu toro ũguo wiki mũthee akĩmwĩra nginya na ng'ombe ici rĩ nacio no ndarehe nĩ imwe hamwe na mwana ũyũ akiuga ona mũtu ũyũ naguo rĩ naguo ndaũrehe gũkũ na akiuga ona ndibei ĩno rĩ ona ndamĩrehe oro gũkũ Rĩu rĩ, Eli agĩkĩamũkĩra indo na akĩamũkĩra mwana. Nake Hana ndaarĩ na ũndũ ũngĩ. O ro mwaka o ro mwaka nĩ ambataga Shilo agathiĩ akamũtwarĩra nguo, tondũ o nake mwana no aragĩkũra. Na rĩu tondũ gũtiarĩ na njĩra ĩngĩ ya Eli mũthĩnjĩri-Ngai gũthiĩ gwethera mwana nguo-rĩ, na nguo no iragĩtarũka na ingĩ no irakĩnyiha-rĩ, rĩu ambataga Shilo o mwaka o mwaka agathiĩ akamũtwarĩra nguo. No na agĩthiaga gũtwara nguo icio, ndathiaga kũrandũra Ngai akĩmwĩraga atĩ ndakũreheire mwana, atĩ ndaheire mwana, ndareheire mwana wakwa gũkũ. Athiaga kũmũtungata tondũ nĩ mwana, ũrabatara gũtungatwo, no ngoro yake na meciria make aheanĩte na akeherera ũhoro ũcio. Tũtanathiĩ mwena wa Hana, wa Penina rĩ, na story ĩyo ĩngĩ rĩ, hau ha Hana gũtwarĩra Ngai mwana rĩ, na kaũndũ kau gothe ĩ, karatũthomithia atĩa?

no gũkorwo hihi kũringana na mahoya marĩa makĩhoyagwo nĩ Elikana na marĩa mahoyagwo nĩ Hana no gũkorwo nĩ angĩkĩmũhingũrire nda na akĩmũhingũrĩre agĩage na ciana na nĩ mangĩatũrire mena gĩtĩo kĩnene no rĩu haha mũndũ ũgwĩtwo Elikana nĩ onekire ndakirĩrĩirie Na nĩ wega na ithuĩ arũme hĩndĩ ĩmwe rĩ twakiragĩrĩria tondũ na gũtirĩ mũtumia ũngĩenda ũngĩ- ũ- ũ- ũngĩthũra gũkorwo ena mwana no tondũ ciana ikĩheanagwo nĩ ngai rĩ kũmwe na ithuĩ twagamakiragĩrĩriai twetereire ihinda rĩa ngai rĩgĩkinye ũguo hĩndĩ ĩrĩa mm, samueli aciarirwo eh, elikano nake nä agäkenire tondå nä amenyire må tumia wake nä akäambä ria kå gä a na twana gwakioneka nä wega ũngĩ ũngĩhä ta mwĩhĩtwa wĩtĩkĩre kũhingia tondũ hana aheo mwana amũtwarire kũrĩa aigĩte kanitha-inĩ akĩhingia mwĩhĩtwa wake ũguo ngoro yake ĩkĩgĩa na thayũ nake ngai ona mwĩhĩtwa ũrĩa mehĩtanĩire na hana hana nĩ aũhingia rĩ nake akĩmũhingũra nda hihi agĩco- nĩgetha acoke acoke agĩe rĩu na ciana ingĩ oh haya samueli nĩ agĩciarwo na nĩ atwarwo kanitha-inĩ na hana nĩ aumagara egũthiĩ kũ Hana aumagara-rĩ, acokire oro mũciĩ na agĩthiĩ na mbere na maũndũ mao ma kĩmũtũrĩre, kũrora mũthuri wake, kũrora maũndũ ma mũciĩ wao, na in the process rĩ, eh, Hana nĩ agĩire nda. Nĩwaigua nĩaheana Samueli, na Samueli nĩatigwo kanitha-inĩ, na Hana nĩauga atĩ amũneana atũre kũu mĩaka yothe. Rĩu macoka mũciĩ nĩohire nda, oha nda-rĩ, Eh, agĩnina mĩeri kenda agĩcoka rĩu agĩgĩciara aheo mwana rĩ agĩkĩmũrera Eh, penina tondũ nĩ aciarĩte ciana ikũmi rĩ twana twa penina nĩ twakuire twĩrĩ amba ũtige Ah, hana nĩ uma kanitha-inĩ hana nĩ makanitha-inĩ oka nĩ ohanda oka nĩ ohanda na nĩ aciara nĩ aciara kana Nĩguo aciara nĩguo nacio ciana cia Penina ciakua. Aciara kana ka mbere kuma atiga Samueli, acoka kũrĩa mũciĩ, oha nda agĩciara mwana wa mbere. Rĩu akĩmũrerangĩte-rĩ, mwana ũmwe wa Penina agĩkua. O agĩthiaga na mbere kũrera mwana ũcio-rĩ, Hana-rĩ, ndĩraiga atĩrĩrĩ, Hana akĩreraga mwana-rĩ, mwana ũmwe wa peni nake amba agĩkua akira kirangĩte rĩ ningĩ mwana ũngĩ agĩkua Ararĩ- araragwo nĩ kĩ rĩu rĩ gũtiamenyaga ũmwe a- ma- ma- makuaga rĩngĩ no akuĩre accident rĩngĩ nĩ kũrwara kana nĩ accident ona ya barabara no ũrĩa mũndũ agĩkuaga ũguo makuaga na mũkuĩre ũgakuĩre na gũkũ ũgakuĩre na gũkũ no kĩhoto nama nĩ atĩrĩrĩ hana aciara mwana wa mbere rĩ ciana igĩrĩ cia penina rĩ nĩ ciakuire mhm. ciakua rĩ penina akĩona ũndũ ũcio ũtarĩ ũndũ wa kawaida ũrĩa andũ magĩkuaga maikarangĩte rĩ mm. hana ningĩ akĩoha ndengĩ mm. oha nda rĩ agĩikara ningĩ mĩeri ĩngĩ kenda ũyũ nĩ mwana wa gatatũ nĩ mwana wa kerĩ kotaratara samueli ĩ samueli rĩ samueli ndaratarwo haha samueli nĩ aheanirwo kanitha-inĩ rĩu koratwarwo ciana iria rĩu aciara kuma hĩa na Samueli naima kanitha-inĩ oka acoka muciĩ tondu wa muturire wa kifamily ri niguo twarĩkanĩra agĩ- agĩciara mwana wa mbere Oh. rĩu ũcio nĩwe wataragwo wa mbere Samueli ndataragwo handũ Eh. Eh, Samueli ndataragwo akĩmũheanire Aija. Ii, nĩamũheanire Ũguo wahota kũhe Ngai kĩndũ mũne gĩothe biũ ũtegũcoka thutha. ũmũhe rĩ ũkamũhe na ũgatigana na ũhoro ũcio

na hana akĩmũneana kũu akiuga atũre mĩaka yake yothe nake penina no nda yake ahingirwo ndacokire gũciara hĩndĩ ĩngĩ arĩ na ciana cigana penina penina akĩhingwo gũciara arĩ na ciana ikũmi ũguo samueli agĩthiĩ kũneanwo kũrĩa ciro Ah, nake penina akoragwo ene- akoretwo ena ciana ikũmi samueli atigwo kanitha-inĩ kana ciro nake penina ndaciarire mwana ũngĩ ake tũthi na mbere ũguo rĩu ciana ici eh, hana nĩ aciara ciana ithatũ aciara ciana ithatũ rĩ nacio cia penina igĩkua ciana ithathatũ nona kaĩ o mwana ageraga ciana igĩrĩ mwana ũmwe wa hana aciarwo rĩ ciakuaga ciana igĩrĩ cia penina ũguo nĩkĩo agĩire mwana wa mbere igĩkwa igĩrĩ cia penina akĩgĩa mwana wa kerĩ igĩkwa ingĩ igĩrĩ akĩgĩa mwana wa gatatũ igĩkwa ingĩ igĩrĩ rĩu rĩrĩa hana arĩ na ciana ithatũ rĩ penina nake ciake ciakoretwo ikuĩte ithathatũ agatigwo na ciana cigana inya na ciana inya maikarangĩte rĩ hana akĩoha ningĩ nda ĩngĩ ya mwana wa kaigana wakana wa kana eh, awandaya mwana wa kanarĩ owetereire rĩu tondũ ha mũndũ gwĩtwo penina angĩ makue nĩ ambĩrĩire kũgĩa na ihoru Eh, nĩ aramaka tondũ arauga niĩ mũtumia ũyũ wangĩoha nda aciara ciana ciakwa ikuaga igĩrĩ rĩu aciarĩte ciana itha- ciana- ciana ithatũ ciakwa ikuĩte ithathatũ rĩu ndenu enayo rĩ Nĩ ndĩramaka tondũ no ndĩrona ningĩ ta wona nĩ ingĩaciara ningĩ gũkua ciana ciakwa ingĩ igĩrĩ. Rĩu Penina ararĩhio kũnyũrũria Hana? Rĩu tũkuona atĩrĩrĩ, kĩnyũrũri gĩkĩ Penina atũraga anyũrũranagia-rĩ, Hana nĩ atũraga arĩraga maithori maingĩ mũno. Na rĩu twakĩona rĩu-rĩ,

Koguo mũndũ wothe ũkũnyũrũragia thĩinĩ wa thĩ ĩno, hĩndĩ no ĩgakinya arĩhio kĩnyũrũri kĩu nĩ Ngai. Nĩ Ngai. Gũthiaga atĩrĩrĩ, mũnyũrũrania-rĩ, ndamenyaga kana mũndũ ũrĩa ũnyũrũragio nĩ arĩragĩra Ngai. No mũndũ ũrĩa ũngĩkona wanyũrũria mũndũ na wone na nĩ agũkirĩra-rĩ, mũndũ ũcio nĩ arĩragĩra Ngai. Na rĩu mũndũ ũgwĩtwo Hana-rĩ, arĩ mũndũ wa Ngai. koguo na nyũrũrĩtio rĩ we nde- ndeũragĩria we athiaga na mbere kũhoya ngai akĩrĩraga koguo hĩndĩ ĩrĩa hana ambĩrĩirie nake kũrathimwo nĩ ngai nake penina nake nĩguo ambĩrĩirie kũrĩhio kĩnyũrũri kĩrĩa atũraga anyũrũragia hana He, nona eh, na haha nä tårona atä rä rä kä rä a gä atå maga hana arä hiå rä penina arä hiå rä

Penina ateng'erire he Hana akĩmũturĩria ndu. Penina agĩteng'era he Hana. Penina. Ĩĩ Penina ũyũ watũraga anyũrũragia Hana. Agĩteng'era he Hana. Agĩthiĩ he Hana. Akĩmũturĩria ndu. Agĩkora Hana aikarĩte thĩ. Eh. Agĩturia ndu hau harĩ we hmm. na akĩigĩrĩra ũthiũ wake ciero-inĩ hmm. cia Hana. akĩmũthaitha akĩmwĩra niĩ hana nĩ njũĩ ndũraga ngũnyũrũragia na ndũraga ngwĩkaga matharau na ndũraga ngũruma na nganga tũraga ngũmenete no nĩ ndakũhoya ndagũthaitha ũhoe ngai ũcio waku nĩgetha ciana ici ciakwa ũreke itũre muoyo nake hana rĩ arĩ mũndũ wa ngai na kũringana na ũrĩa arĩrĩirwo nĩ mũiriwe rĩ akĩririkana maithori marĩa ndanarĩra na rĩu nomo ũrĩrĩte nona nderĩhĩirie akiugire atĩrĩrĩ nĩguo ũrenda ĩ rĩu ũrenda atĩa ũhoe ngai nĩgetha ciana ici ciakwa itũre muoyo hana rĩ eh, no igua ena ciana eh, agĩci- eh, ahoya rĩ agĩcoka agĩgĩeterera hana agĩciara aciara rĩ akĩririkana atĩ aciaraga ciana igĩrĩ igakua cia penina oire ciana iria igĩrĩ cia penina agĩturanĩra na ciake ithano agĩtungĩra ngai rwĩmbo akĩmwĩra thata nĩ ciarĩte ciana mũgwanja no igua rĩu oya ciana ici ciake igĩrĩ ithano acoka oya igĩrĩ cia penina coka ciana cigana ciana mũgwanja ciana mũgwanja ũguo ũngĩturia bibilia yugaga atĩ hana Arĩ na ciana mũgwanja, no arĩ na ciana ithano. Agĩcoka akĩoya igĩrĩ cia Penina iria ciatigarĩte, agĩtunga karwĩmbo akĩambĩrĩria kũinĩra Ngai atĩ thata ĩna ciana mũgwanja na nĩ Ngai acokagĩria ngatho akĩmwĩra, rĩu ciana ici ciakwa mũgwanja Ngai ndakũha nĩgetha wĩtĩkĩre itũre muoyo. Ũguo rĩu ciana cia Penina ciahonokirio nĩ Hana hĩndĩ ĩrĩa Hana ahoire Ngai akiuga ciana itũre muoyo. Koguo ciana cia Hana ciarĩ ithano na cia Penina igĩrĩ. Na tabarĩra ĩtagwo ũrĩa njũĩ. Na rĩu bishop, archbishop witũ nĩ atwĩra nake ũrĩa oĩ, na ũrĩa ithuĩ tũtoĩ. Na rĩu nĩ twamenya. Na rĩu ĩ, tũkĩrĩkĩrĩria rĩ, archbishop, Yes. ta twĩre atĩrĩrĩ, ũhoro ũcio wa Hanna na Penina, ũhoro wa kũnyũrũrio na kũnyũrũrania, tũthomithie kaũndũ. Andũ arĩa manyũrũragia mwĩroreri

Ah, mwĩroreri ndakena mũno nĩ tondũ wa kwĩrorera ona gũthikĩrĩria rĩu niĩ ndungatagĩra gũkũ nairobi kũndũ gwĩtagwo maili saba na kanitha wĩtagwo kenya israel evangelist church of east africa headquarter nĩ ndĩkĩrĩ archbishop rĩu namba ciakwa cia thimũ ngĩra twaranĩrie nawe maũndũ maingĩ mũno ndĩna maũndũ maingĩ mũno na ũkĩraigua tabarĩra ĩno itũ tũramĩta ũrĩa njũĩ Rĩu ũngĩenda kũũria kĩũria kana wende tuonane nawe nĩgetha tũkĩaranĩrie, no woe namba ĩno yakwa ya thimũ nĩ 0721 883362. O kinya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mwĩroreri wa Pehen Entertainment tũgacemania o haha na Archbishop na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya maũndũ maingĩ thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩno itũ ya ũrĩa njũĩ. Make sure nĩ wa subscribe thĩinĩ wa channel ĩno yakwa ya Pehen Entertainment na ũkinya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgacemania Ngai wa muoyo arokũrathima. Santeni sana.